De Soldanis fi dialogi jippreżenta kemm is-soċjetà l-pulita kif ukoll is-soċjetà r-raħlija. Dan xejdilna fuq kif kien iħares lejn il-lingwa.
Qed nieħu pjaċir li semmejt li d-djalogi, il għaliex id-djalogi huma xi ħaġa verament sabiħa li ħallielna De Soldanis. De Soldanis ħallielna disa' djalogi u mhumiex waħedhom, importanti għax imbagħad ġew ippubblikati anke waħedhom. Meta wieħed jagħmel grammatika ta' lingwa, ħafna drabi jagħti eżempji, u veru, ta' nies li qegħdin jitkellmu b'dik il-lingwa biex inti tara kif issa dawn ir-regoli huma mħaddma u kif jistgħu jsiru diskors ħaj u komunikazzjoni bejn in-nies. Dak iż-żmien kienu jagħmlu bħal-lum. Illum kieku forsi titfagħlu CD. marbuta mal-grammatika. Dak iż-żmien ma kellhomx dal-metodu imma kienu jagħmlu djalogu, joħolqu qisha biċċa dramm żgħir ħa ngħid hekk, illi fih il-lingwa tara mħaddma, dik il-lingwa li issa tgħallimtha biex ngħid hekk b'dik il-mod monotonu jew tqil tal-grammatika issa tara ħajja fil-sitwazzjonijiet tal-lum. Id-disa' djalogi huma interessanti ħafna għaliex? Għax filwaqt li l-grammatika hija waħda, De Soldanis jurina kemm kien konxju li f'Malta kienu jeżistu dak iż-żmien żewġ soċjetajiet differenti, żewġ klassijiet mifrudin għal kollox. U din insibuha anke mill-vjaġġaturi li żaru Malta, li jgħidulna kif fil-bliet għandek nies li jafu bil-lingwi kollha, pereżempju, u fl-irħula ma tismax ħlief l-Għarbi jgħidu, l-Għarbi qed jirreferu naturalment għall-Malti. U allura De Soldanis, li rridu niftakru li kien Għawdxi, u kien jaf l-irħula Għawdxin u l-ħajja tan-nies komuni. Imma fl-istess ħin kien Monsinjur, kien Bibljotekarju u allura kien jagħmilha ħafna, kien rispettat ħafna, kien jagħmilha ma' ħafna nies anke tal-klassi l-oħra. U allura kien konxju li għalkemm qed jikteb grammatika waħda, ma jistax ġustament jirrappreżenta dil-lingwa permezz ta' djalogu wieħed, pereżempju, jew djalogi meħudin minn qasam wieħed. U allura għamlilna dil-ħaġa sabiħa, pjaċir ikbar milli kien jaħseb, naħseb għamlilna, milli ħaseb. Il għaliex kultant għandna xi djalogi minnhom, pereżempju ż-żjara ta' nisa lil xulxin. Għandek żjara ta' sinjura, eh, li hu jsejħilha tal, tan, ta' mara pulita, tan-nisa puliti, djalogu bejn in-nisa puliti, dik kienet il-kelma. Irridu niftakru li pulita tfisser nadifa bit-Taljan. Jiġifieri dawk li ma kinux iħammġu jdejhom bil-ħamrija, ħa ngħid hekk, veru. U mill-banda l-oħra għandek l-istess xena, kif kienet tiġri fost in-nisa tal-bdiewa, kif isejħilhom, jiġifieri tal-kampanja. U allura għandek, l-ewwel nett, ħafna differenzi f'dik li hi lingwa. Il-lingwa ta' dawk tal-kultura l-għolja kienet imħallta ħafna bit-Taljan, għax kienu jafu t-Taljan, kienu jafu l-lingwi l-oħra. Waqt li l-oħrajn jitkellmu b'lingwa kważi kważi kollha Semitika, ġejja mill-Għarbi. Differenza anke fil-mod kif jilbsu, fil-mod kif isellmu lil xulxin, kif iġibu ruħhom, fil-sitwazzjoni kollha soċjali. Pereżempju, waħda tistieden issejjaħ lil qaddejja, qaddejja li kien jisimha Fatima, mela kienet irsiera Musulmana aktarx li kien ikollhom fid-djar, biex tieħu l-manta. Eh? Li kienet il-bies eh, tal-puliti, sewa? Eh, biex taħdilha il-manta, l-oħra eh, tajdilha titlob il-binta, għax ma kellix, eh, għaddejja naturalment, biex taħdilha iċ-ċurqana, taħdilha l-onnella. U allura għandek li l-biz differenti, il-mod kif iġibu ruħom, il-komplimenti li għamlu, jisu għattara l-istess xena Jiena dejjem xtaqt fil-fatt li l-istudenti jagħmlu jagħmlu rappreżentazzjoni, forsi tistgħu tagħmluha dil-ħaġa, intom li qed tagħmlu dan ix-xogħol interessanti fuq il dawn il-kittieba, li ssir xena li fiha tara l-istess azzjoni eżatt qed issir nofs il-palk fuq żmie fuq fuq livell ta' soċjetà kif qed ngħidu u nofs il-palk li jaħdem bil-mod l-ieħor u tara l-istess azzjoni qed issir. Dan huwa importanti wkoll imma il għaliex kif kif stedintni inti juri kif kien iħares lejn il-lingwa. Jien kif għadd konvint li De Soldanis kien jgħix ma' żewġ livelli tan-nies, kellu dal-vantaġġ kbir, mhux kien magħluq fis-soċjetà eh, pulita tiegħu. U dan jurielna kemm fid-dizzjunarju għax inkluda ħafna u ħafna kliem minn kull qasam, imma wkoll urielna b'mod ċar b'xhieda ċara minn dawn id-djalogi.